ई नी कहियो कि हँ, दोसर माय। आदमी छै अहाँ कहै छी ने तऽ अहाँ पर हमरा बड़ विश्वास है ई मर्दबा के कते दिन से कहै छियै तऽ केकरो से देखाओ सुनाओ तऽ नहि देखबै आ हमरा पेट में बच्चा हवा तैयो आ घर दुआर मर्दबा के मन नहीं लगे साफे कमाई में बहरा नहीं जाइ है ये तो छी हम तोरा ओन्ने थोड़े लऽ जाइ छियौ हम तऽ तोहर पेट ने का बच्चा के सुरई कि हम अहाँ काकी के डाइन बनबै ताहि दुआरे हम तोरा लऽ के जाइ छी हम जानै छियै कि तोरा घर में कले छो दुख छो बीमारी छो आय तू टेंशन कुछ के नहीं करा चला पीपर के गाछी ने हम सबटा ठीक कर देबो चलू माय, सबटा चलू, हम चलै छी हमरा तऽ कते दिन से खोजै छलियै कोई नहि या ठीक बा, कऽ दै छलक या हम बा, कथी चलियै, कहू या। अरे की करिए रात में चल गए प्रोग्राम करला

चला कनिया आबि गेली आबि गेली चलो अतः छै हमर पीपर के गाछी अइ तऽ रहै छी अहाँ हाँ अतः ई सुता कनिया अइ सुन सन्नाटामे रहै छियै हाँ हाँ यह तऽ सुन सन्नाटा जते हमर लावा जीता है तकरा सबके ओतहि रखै छियै कनिया एनी आउ आउ एनी अतही बैठा त आइए बैठो हाँ दे आ गए दया मैया नहीं करा अपने घर समझिया अपने घर हे दैया तै दुआरे तै अइलिए माइए आई बाटे बैठा ना यही नहीं बाटे हाँ बैठा बैठा बैठा

होम जोम फोम कथी कह सक- अरे हम प्रोग्राम में से आइल रहली हमर अकेले। घर वाली पेट से है गा हमर घर वाली के पेट में धिया पुता इहो है। बुझो संजोग से हम चले लिए वाला स्कूल में सूता हाँ। प्रोग्राम से आइल रहली हम कहले जाय छी अतिए सूता छाड़ा सब घरे नहीं सूता दै है देखलिए बाहर में हल्ला होय चल देखै छी चल देखै छी चल हो ओतिए रहलिए भैया न तो चल गेला कहाँ है तो? कहाँ है अरे तू झूठ बाजल है सही में कहै छी भैया रुका ना भाभी

रे घर वाला ककरो बुराई सोचते आ ई मौगी हमरा पर विश्वास नहीं कर के दे तो अपने चल गेले इलाज करवे ला अपने गलती कर देली दूसरा पर नहीं विश्वास करे हैं? के एहि चाही दुआरे हमर घर वाली जेहन गलती केलकै हम तेहन गलती अहाँ सब नहि करब नहि तऽ देखै छियै च- असगरे जे है से पेटमे धिया पुता छलै असगरे निकलि कऽ कतऽ कहाँ जाइ छलै आ रस्तामे कुबरी बुढ़िया से खा फुसला कऽ कऽ कोइ सुरकै छलै ताहि दुआरे के एहन फायदा हँ उठा मौकाके लेब। फायदा ताहि दुआरे अहाँ सब एहन गलती नहि करब आओर बाद बाकी अपन अपन घर परिवार पर अ, नजर राखब और एहन एहन सब बेच करब चलू वीडियो केहन लागल नीक लागल तऽ लाइक कर देबै चैनल पर नया छै तऽ सब्सक्राइब कर देबै साथ में शेयर दबा के करब चलू यहाँ के साथ जय मिथिला जय मैथिली